nguva yanga yareba it has been such a long long time and you've been wondering kuti sekuru vari kupi anyway sekuru varipo eh, pane zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika zvinenge chimbotanasa nazvo also i am baby sitting about two of my daughters so time iri kuita ichiita shoma but anyway ndangoona kuti rega ndimanikidzire uh, ndikwanise kusvika panapa tione kuti zvakamira sei sei anyway today uh, pane nyaya yandikuda kungoresponda kwairi uh, it was a caption uh, yakaitwa nemumwe artist uh, wemangoma achitaura iye kuti Tinotamba nevanhu vanoridza mangoma tine shamwari nehama dzinoshanda kumaredhiyo but music dzedu havaridze asi dzinonyadzisa here eh, kana kuti hatigone so yeah i am going to be responding in regard to that uh, so uh, sit tight fasten your seat belts uh, relax and uh, Make sure your glass of wine is full. So ndichangoti gaga from the experience that I have nenyaya idzodzotso and nemakore andagarawo muMusic industry uh, neexperience yandinayo. First of all, Eh, vanhu vari kutaura izvi zvimaartist ndo ari kucomplaina kuti music yedu haisikwiridzwa inonyadzisa here sei isingaridzwe kumabhawa eh, nevanhu vatinotamba navo madj kana kumaradion nevanhu vatori hama dzedu kana whatever vachitry kuti promoter first of all guys you need to understand kuti kana munhu achishanda kuradio ari dj anenge ari pabasa kana munhu achishanda kubhawa anenge ari pabasa zvakare so whatever zvaanoita ikoko zvinofanira kumugeneratera some form of income its either uh, income iri kuya direct kwaari Or ari kushandira mumwe munhu achazomupa pay kana kuti achazomubhadhara. So mostly maDJs aya anowanzotandanisana nekuridza nziyo dziri popular eh, kana kuti dzine mukurumbira nakudhara so havawanzodi kutanga kuti mubhawa vanhu vari pakati pekujamba wobva wakanda song yemunhu asingazikanwe vanhu song isingazikanwe E, izvozvozvo zvinodzorera basa kumashure pangave panhepfenyuro kana kuti pangave paredhio ndosikana even paredhio paine zvirongwa zvekuti e, vachiri kusimuka kana maupcoming pane zvirongwa zvemaupcoming i think ikokoko ndokwamunofanira kuridzwa secondly kunhu kwakafanana nekuredhio kuti uridzwe unofanira kunge wakaregister as an artist kuredhio havangotore music yemunhu woridza maybe wakaba music maybe song haizi yako vanenge vakusuiwa unogona kutovasungisa kuti sei maridza music yangu zvandisiri kuziva also mabosses avo vanoshanda nemutemo wenyika kuti munhu anodzwa pastation anofanira kunge ari munhu anozikana kunzi ndiani nationality and identity uye akaregista here newhatever organization yemunyika imomo inoita zvemusic like kuzimbabwe tine organization yakafanana sezimura unofanira kunge uri aregistered artist so once waregistered artist you submit your music to the radio then vakanzwa iri worth it kuiridza woiridza ikokoku ndokwavanozokuudza kuti ah, music yako inonyadzisa shamwari haite inonyadzisira kana kuti inonyadzisa kana kuti yakadhakwa you get the idea so ikokoku ndo paunozowana anza iyoyo yekuti music yedu hairidzwe nekuti inonyadzisa here kana kuti yakadhakwa kana kuti hatigone uh, so moving forward tomboenda kuside remadj anenge ari kumabhawa kumabhawa kunhu kune vanhu vanenge vakadhakwa so mostly vanhu vanenge vakadhakwa vanenge vamucertain level ravanenge vari in terms of mental and consciousness so vanhu vaamulevel iroro what happened ndezvekuti pavanenge vachijamba paya paya vanenge vachida kuteerera music yavanoziva they don't have time to sit uh, down and actually try to listen to one two three malyrics aunenge uchiimba eh, anenge ari manyowani kwavari they don't have that time they just have as uh, few moments vari kubvawo ikoko a few minutes or hours dzavanoenda kuti vangonoenjoya vachitandara so you get to understand kuti they don't have much time yekuti yeah, vanga vachigara pasi votanga kuteerera kuti ndiani ari kurira ndiani ari kuimba or whoever is doing whatever vari kungoda zvinhu zvavajaira kuita zvekutongoenderana nenguva iyoyo nemood yavo so sometimes maybe song yako is a slow song maybe song yako whatever so what iam trying to say i hope manzwisisa kuti what iam trying to say ndezvekuti havadi kutanga kuda kuita nguva yekumboti tanga kufunga kuti ndiani ari kuimba ari kumhemba nezvei so madjs they all know that masituations iwayo anoitwa mumabhawa so vanenge vada kuchengeta hype yavanenge vacreata vachienda vachienda vakadaro so i think kune maplaces anointroducwa music let's say your music is new or you are new into the music industry so you need to approach those guys vari vanospecializa nekuintroduca music to the masses madjs ekuradio neekumabhawa ikoko kune vanhu ivavo ndokwavanotozonotora music yako you get the idea vaona kuti iri worth and inoenderana necertain time yavanenge vachiridza or necertain program yavanenge vachiridza saka there is no need yekuheta madjs i used to hate madjs ndaivashoropodza but ndakazoona kuti no they are right so music ine kwainoenda nako then ivo vanozonoitora ikoko you get the idea so A lot of people musatsamwa muchiti music yenyu haite yakazodii yakazodii. Mostly most of the people who complain they don't even approach ma DJs vachinosubmita music yavo kungave kuradio kana kuti kuma DJs ekubhawa. Anenge achingocomplaina ingoti handisi kuridzwa handisi kuridzwa. Ha, hakuna munhu ane chikwereti chako chekuti anofanira kukuridza iwo achikubhadhara no kana wakasarudza kuve artist unofanira kuziva nzira dzinoshandiswa kuti music yako izonzi yakuridzwa mubhawa kana kuti kuradio ende unofanira kudziteedzera unofanira kuteedzera maprotocols ekuti zvinofamba sei music industry inooperata sei so most maartist ari kumazuva ano they are so ignorant havadi kudzidza havadi kuziva kuti unozvifambisa sei kuti uridzwe unoonani unodii unodii mastages eproduction neindustry mamiriro ayakaita vanokufunga kungoenda pacondenser then they think kuti mangwana anofumaachirira mastreets or anofumaachirira paradio kune mm, mastages nevanhu or maplayers ari mumusic industry aunofanira kunge uchiziva thats that information is very important inoita kuti usazotange kublema vamwe vanhu vasina mhosva uchiti havana kuzondipa chakati zvakazodai zvakazodai zvakazodai haupiwe report book yekuchikoro iwe usingaende kuchikoro you get the idea saka unofanira kuziva kuti ndinoenda kuchikoro ende ndinofanira kuenda everyday and ndaenda everyday ndechinyora malessons zvichimakwa ndozinyora maexaminations at the end of the term uh, at the end of the year gore rapera ndakuenda mune imwe class or at the end of the term wopiwa report after matest woona kuti zvakamira se so saka kana wangori munhu akagara kumba wongoti handina kupiwa report uri kuda report yei you are not following izvo zvinoitwa kuchikoro you are not going to school you are not paying school fees you are not participating kuchikoro so nyaya ndoda kuzama kutaura ndeyekuti maartist mazhinji haana kana dj waari kumba aprocha kuaprocha dj ka unofanira kumukola kwete kungosenda message pawhatsapp I always talk, uh, I've talked about WhatsApp before kuti WhatsApp ndeyo vanhu vasiri serious and WhatsApp ndeyo vanhu vanenge vatoestablisha communication kudhara haipasi vanhu vekutanga kutaurira nemunhu ko ita, ita normal ko chai chaiyo normal ko haignoweki munotaura person to person munhu onyatsonzwisa kuti uri kuda chii and anobva aona kuti youare serious call to call inoratidza how serious you are or you can go and see the person in person wonyatsonoona munhu wotaura naye wokuudza kuti anozvifambisa sei zvakamira sei zvakadii zvakadii kana aimboteerera music yavo woteerera ona kuti inoita here kuti airidze wokuudza zvaanenge akuudza then from there uchatozvizira wega kuti music yako inonyadzisa here yakadhakwa here haugone here kana kuti chii chiri chingaitwa kuti isazoridzwa from there kana ichitoridzwa maybe munhu anobva atoti asong ah, yakapenga ida kutonoiridza pandiri kuenda paradio ro da kunoiridza pandiri kuenda kubhawa ndichirova session yangu so don't rush to blame madjs don't rush to blame eh, madjs ekuradio ekumabhawa or your friends or your family rush to blame yourself kuti you are not following the proper protocols yekuti uridzwe wherever kwauri kuda kuti uridzwe you get the idea madjs ekuradio vanogona kudzingwa basa vakangoerekana vangotanga kungoridza imwe music isina kuapruvwa because kune vanhu vanotoapruvha kuti music ngairei ngaisare ngaidii so they follow mabosses avo zvinotaurwa nemabosses avo hakuna kusina maboss get the idea so madjs ekumabhawa eku also they follow zvinoita kuti bhawa raboss wake rifai otherwise basa anodzingwa angotanga kuridza munhu asingatombozikanwa maybe hausi kugona you get the idea so tikuti approach vana ava Mava approacha vachakuudzai zvavanokuudzai ndopamuchabva waona wega kuti ha zveshuwa e, music yangu yarambwa kuridzwa nekuda kwazvakati or music yako uchatonzi yakanaka but wona uri kufanira kuti kudai kudai kuona nhingi nanhingi kana kuti kunosubmita kwakati kwakati kana unofanira kundigira so so so so so so uchatoona kuti zvinhu zvichaita iso we have a bunch of lazy uh, zimbabwean youth musicians who don't want to follow the rules of the music industry they just want, wanna be handed everything on a silver platter vanongopiwa zvinhu so kuita kunge va, kune vanhu vane chikwereti chavo kuredio hakuna chikwereti chako ba madj haana chikwereti chako vari pabasa pavo iwo ita your duty ita music yako go and submit it to them then wofollowa marules kana maprotocols zvese zvinenge zvichida kuitwa then uchaona kuti zvinhu zvako zvichaita chi zvichaita successful so for today ndo information yandaida kundishare nemi responding to this Article yandakaona yakapostwa nemumwe artist achicomplaina kuti why music yedu isingaridzwe tiine hama dzinoshanda kumaradio mafriends anoshanda kumaradio nekumabhawa etc kunoridzwa music so uh, kana waona this whole video to the end i hope you have learned something don't rush to blame people play your part once you start playing your part uchaona kuti mamwe maplayers achaplayawo chi mapositions awo very well